Begenç Sport, Bagtyýar Shop, Berdi Begmetow. Her kim şu barada şumat derhidek wideo çekýär. Ýöne üçüňize-de bir aýtjak zadym bar. Begenç Sportuň edýän işini Berdi Begmetow edip bilmeýär. Berdi Begmetowyň edýän işini Bagtyýar Shop edip bilmeýär. Ýöne her hili adamlar bar, dogry. Ýöne türkmen halky şeýdip biri-biri bilen konkurent bolsa, znaçit ösüş bolýar. telpek goýýaňyz.
Essalawmaleýkum hormatly watandaşlar, hormatly tiktok söýüjiler, mähriban podpisçiklerim, eziz türkmen halkym, ähli daşary ýurtdaky Türkmenistan watanymyzdaky ähli türkmen halkym mukaddes Ramazanyňyz gutly bolsun, tutýan rozalaryňyz Allaň dergahynda kabul bolsun. Hormatly watandaşlar, şu wideony çekmäýin diýdim, saklanyp bilmedim. Ine biziň tüweleme telekeçimiz bar daşary döwletde Rossiýada Berdi Begmenow saňa ýüzlenýän ine tüweleme biz seň edýän işleriňe ýeten üstünlikleňňe bir guwanyp begenip ýörüs enşalla ýenede begeneris hem beýleki türkmen telekeçileri hemmämize Ýöne Berdi Begmenow seň geçenki wideoňam bir gördüm sesimi çykarmadym ýöne ýene bir wideo çekipsiň Ustaýda Berdi Begmenow seniň iň halamadyk häsiýetim sendäki sen men menlik etdiň birinjiden a beýik gudraty güçli Allah tagallanyň togsan dokuz adynyň birini sen bir hili göwnüýetmezçilik ýaly bir prkola salyp gürlediň ikinjidenem şu ikinji wideoňdada men menlik edýäň Menmenlik diýlen zat gowy däl. Dogry sen tüweleme gazanýaň gowy işler edýäň begenýäs nesip etsin. Ýöne adam pahyr bir derejesi ulalyp puly köpelip ugrasa bir adamyň nebside özümizde her kimdede bolýa saklanmak kyn bir adam joşuberýä Edil şol ýagdaýda bir duryp yzyňa seredýäň, gelen ýeriň, geçen ýoluňa seretseň, Allajan bir dileg etseň, köşeşdirerem, ýüregiňi ynsap bererem. Bu Begenç sport, beýleki Kerim sport, bu Bagtyýar dagam bir öz türkmen oglanlarymyz. Bularam tüweleme halka hyzmat edýär, bir öz başar, her kimiň öz başarýan ukyby bolýar. Tüweleme bulara-da buýsanýan. Malades, halka hyzmat edýär, elýeter bahadan getirýärler, satýarlar, azap edýärler. Her döwlediň, her şäheriň, her welaýatyň, her etrabyň öz finansowy ýagdaýy bolýar, girdeýjisi bolýar. Şoňa görä-de söwda etmeli bolýar. Berdi Begmenow, sen bu zatlara gowy düşünýänsiň diýýän, ýöne bir düşünjeli oglankaň diýýän, bir kelteden gaýdýan ýeriň bar. Buny saňa ýigrenç bilen diýemok, biziňem öz kritika etme hakymyz bar, şo hakymyzy ulanýas. Saňa-da erbet diýip ýamanlap biljek däl, ýa öwüp ýa ýamanlabam biljek däl. Ýöne ýalňyş ýeriňde ýalňyş diýmäge her kimiň öz haky bar, sizem diýip bilersiňiz. Ine, Begenç dagam näme, daşary ýurtdan getirýär, elýeter bahasyny şol diýşime her kimiň ýorganyňa görä aýak uzatýar, şoňa görä halka hyzmat edýär. Şu wagt sen, naprimer, aýdaly,

Şoň üçin Berdi Begmenow akylly, halal işleýän, aňyrsynda puly bar adam hiç haçan meň pylança pulum bar diýip aýtmaýar. Onnoňam berýän sadakaňy bir il ýüzüne görkezip edilmeýär. Allajan bilsin, Alladan gaýtsyn. Her kimiň gazanjy nesip etsin. On iki million dollaryň on iki milliard dollar bolsun haýyrly berekedini bersin özüňe nesip etsin hemme türkmen söwdagär telekeçilermede uly üstünlik şolar ýaly derejä ýetmegini arzuw edýän meň erbet netim ýok ýalňyş düşünmäň. Ýene dygr gaýtalap aýdýan menmenlik etme Berdi Begmenow meň derejäme ýetip bilmersiň on ýylam däl Alla berse guluna getirip goýar ýoluna diýýär Alla bermese guluna tapdyrmazam puluna diýilýär Hormatly watandaşlar diňläniň üçin köp sag boluň kanalyma agza boluň laýk basyň pikirleriňizi komentarýada belläň wideony paýlaşyň sagaman oturyň janyňyz sag bolsun saglykda görşeliň. Sport kerim sport ýalňyş hereket etýämi hytaýdan bir zat getirip şo ýalňyş magam şo.
Ýalňyşlyk ýeri men size bir zat aýdaýyn gucci louis vuitton podýelka getirip adamlara original diýýär näçe sen original diýýär. Agam original diýip hiç original diýip gurlanok originalyň bira bir kopýasy diýip gurlaýar lýuboýam. Açyp widýony açyp gör

Anja seret segsen manada begensport köwüş goýdy şu wagt hawam zamyş ol bul edil ortaça ýaşaýan adamlar şony geýip bilýä MB shorts my nämemi şu wagt türkmenistanda bir köwüş o zat bara firmamy näme fabrik myrza şondan segsen manda aw segsen manda şondan alyp bolýam köwüş alyp bolýam şon ýaly. E onuň sene seret gatyranyny kozagynam diňeýäňda sen ony MB MB diňe kozag. Wah, agamjan şony, bolýa şu koža bolsa, daway şonýa bir-a geýeliň-dä arzanyrak, bizem şonýa-da-ak geýeliň-dä. Men şoň üçin jaň etdim, Muhammet aga diýdim, oň bir bolsa Türkmenistanyň ekonomikasyny birazjyk oglandyklaryny, prosto Muhammet aga MBA reklama ýetenok. Bolsa, soňa reklama ýetelim. Ýoo wah, agam reklamasyny hut şu Türkmenistanda o geçirilen kinolarda-da hemme zatda reklamasy gaty gowy ýetip otyr oň. Bilýäňmi ony hökman ýet. Ýeten bolsa sen onuň şonda kowşuň ýüz manatdan ýüz manatdan başlaýar ýaly kowşuny.

Guwanç. Guwanç jan seret segsen manada ýüz manada geýip bolanokmy diýýäň sen häzir şo goýlan segsen manatlyk kowuş näçe wagta gidýär sen şo tarybyny deňäp görmän He jan agam dostum a kaş men dogrymy aýdaýyn menem geýinýän hemme ýerdenem geýnip gördüm dä ýöne ortaça geýindim dä edil original zat geýdim diýip alabiljek ýaly ha ýöne erkek ýaly geýip bolýa agam şony.

Seret Men Guwanç türkmen saňa däl seret men şu köňküs.
Guwanç seret men Oba, size aýdyber. ko- korotki ýazky düşündireýin. Be- Berdi Berdiň ugry bilen biziň ine mysa- mysal üçin eşik satýan ugrumyz deň däl. Buň ugry başga biziňki başga. Ýöne ine şu wagt diýýäň ýaňky segsen manatly köwüş diýýäň-ä Guwanç jan. Aha. Sersiniň, seret jigim, hiç kim haýyr görmese zat satanok, menem söwdagär. Lli goýsam haýyr goýýar. Oba agam bolmanam senem haýyr sowaby edip bermäň arzan satsaň haýyr sowap bolar dogrymy ýöne ine berdiň şu wagt bolýa berdi eka şo ekonomda arzana satýaňyz aga türkmenistana nirden alyp bolýa seň zadyňy. Seň ekonomikaňy nirde görüp bolýa Türkmenistanda. Nireki adres dogrudan hiç kim. Agam normalny bamy olar şu taýda bolýa sen ine bir dollarda ýeteňok diýýän futbolka bir dolar ine ýigrimi manatlyk futbolka bamy sende gowy futbolkaň bamy. Dollar ýigrimi manatmy üç elli-ä dollar. Nirde üç elli. Wooy. Guwanç jan, seret, olaň segsen manatdan goýýan futbolkasyna bir dollardan dur-da, jan Guwanç, düşünäý bir zada, Berdi şony diýip otyr. Wah, agam, men düşünip otyryn şony, segsen manatdanam ýykyp satmaýanlar bar diýýän, düşünýäňmi?
Guwanç, seň aýdýan zatlaryňa men düşünip otyryn, jan jigim, düşünýän, ýöne sen azajyk sabyr et. Başgaça zatlar bolar inşallah sen azajyk sabr et. Ýok agam menem maňa meň aýytyrýan zadym ýok menä düşünýäňmi ýöne edil legend sport kerim sport ýane bag daýançly her zat bilýän narmal zatlar getirýädä indi şolar getirip başlan bäri şonýale baha döwülşik zatlar bolup otyr bilýäňmi Ol bolmasyn diýip etdiler şol işi bolmasa. Ýok ahun muny düşündim agam sen ejen suň oýun ýöne sen ekonomika begen sportda o zatlar açyň türkmenistan sen açyp şolaň başyny jemläp beraý sen şonda edibilýän bolup. Seret seret guwanç berdi aga sözüňiz agzyňyzda seret guwanç jan. Diňle, men saňa bir zat Aha. aýtjak, indi şu wada aýybyňy açmaýyn diýip otur, aç- açjak indi-le. Ýöre, Aç-a. Guwanç, bir zady köp, köpçülikde bar zady isgit gezip goýýaň, ony halkyň, halkyň aň-düşünjesini özüňe çekdirýäň, şol köpçülikde bar zady isgit gezip, ony zyýana goýup otyrlar, köpdi. A gyrasyndan gelen klient, Guwanç, seň ýaly klient gelýär, isgitge duran Aha. zady bir alýar, gyrasynda haýyrly duran zadam alyp gaýdýar, söwdaň düzgüni şo boldy şu wagt. Agam, sen şu wagt söwda aýtýaňmy?
Men söwd saňa şony düşündirip otyryn-a şu wagt. Söwda edýän ýeriň üçin. Lakosta. Lakosta magazin bar. Ne ýerde şäherdemi? Oba aýlaşanda. Men saňa Guwançjan seret mysal üçin saňa düşündireýin goşa çynar diýeli. Bir komerskide bäş manat bir komerskide dört manat. Sen barýaň dört manatlygyny alýaň. Şo bir goşa çynar. Ýöne sen gapdalyndan alýaň kökejik alýaň ýanyndan gapdaljygyna marožna alýaň ondan şol goşa çynaryň puly şonda goýup durlar janok. Düşünäýiň bir zada. Ýo oňa düşünýän agam indi sen diňledä bir munt sen bolýa sende barmy şony arzan eşikler geýip bolýamy sende.
Men arzan eşik satamok gymmat zatlary arzan berýän geleý. He oglanlar bir munt goýarla da. Agamjan onýalak diňle men onýa teňki ýaly edip. Ýene de bir munt.
Gaty kän köw sen ýaly.

Öö Berdi Begmenow. On iki million dollar bar. Kompýuterden hä Excel-e zada düşünseň. Pizdes biznesmen bolduň ol. Menem düşünýän pizdes biznesmen däl ýöne. Edil seň diýen zatlaryňa menem düşünýän ýöne erbet biznesmen däl. Gelle ýurtda görkez etjek zadyňy. Ot aýda oňa degip 12 million dollaryň bar bolsa, öö, sygan. Kakoýda bir nirde bir eşikçä degersiň, bir eşik öz güni bilen bolup ýören adama degmeýäňow. Şoňa degip galjak bolup bir ýarym müň adam geldi efirime diýip. Nirde bar oň zadyňow? Türkmenler seň diliňe-de düşünenok, ola seni tanamok eken mundan öň. Oňa degip özüň galjak bolup 12 million dollaryň bar diýip. Nirden dollaryň bar-ow seňow? Myžžyk aslyň bir türkmenmi diýip soraýyn. Berdi Begmenow Begmedow. Indi diňläýda Berdişkam seret. Senä ýok Berdi. Seret men ýazdym Berdi. Ýok däli. Ine Ilon Mask. Ol ba. Gördüňmi näre sahyp bolmaly. Sen kim özi üçin. Kim o sen men üçin bilýäňmi. Ine sen bi sen o maşyn arenda alyp taksi edip. Kostyum jalbar geyip näme sen Yandex edip näme pikir edin ne şon yalı. Alfamam bar ine şimdi bak diyle şon ine. Kukarek kuva seret. Mesele de o zatlar. Sen hem hiç kim ho 10 sekund 10 yıl. E sen sıpıntına yetecek olsan 10 yıl gerek. 100 yıl hem yetmeyen o şu sıpıntı. Protivni sıpıntını var abi.

Begenç sport, Bagtyýar sport, Jeýhun staýl, Emin sport, Kerim sport diýýä. Öý işýän aga, birinjiden-ä Bagtyýar shop, Bagtyýar shop, ilki adyny öwren, soň wideo düş. Ikinjidenem, näme satýan diýdi? Limited satýan. Näl ol limited? Limitediňden aýlanaýyn. Seň limitediň hiç kime-de gerek ýa gardaşym. Bege, bize şo Begenjiň, Bagtyýaryň, Kerimiň, Jeýhunyň, Emin Sportuň, beýleki sportlaryň zatlary gerek bize. Seň limitediň mugt paýlasalaram gerekgäl-how şu ýurtda. Ikinjidenem, näme gardaşym wideolaň prosmotr alanokdymy? Düşdümi birdenkä tiktok sahypaň aşak düşdümi? Begenjiň, Bagtyýaryň, Jeýhun, Kerim, Emin olaň adyny tutup prosmotr aljak olduňmy? Habarlaşan bolsaň kömek ederdik-dä. Sen birinji bilen olara ýüzlenip wideo goýýançaň, iki simiň aňyrsyndan paşyrdamak, üýrmek aňsat. Olaň adyny tutjak bolsaň ýa olara ýüzlenjek bolsaň ilki halkyňa sen hyzmat ber. Halkyňa haýryň degsin. Begenç ýaly, Bagtyýar, Jeýhun, Kerim, Emin sport, başga sportlar hemmäňize-de degişli. Şolar ýaly azajygam bolsa halka hyzmatyň degsin. Daşary ýurtdan kösenip, towar getirip, şony bäş manat arzan satjak bolup, şeýdip halka hyzmatyň degsin. Ondan soň çyk-da bulaň adyny tut seň. Seň bular bilen abraýyňam deň gelmeýär. Puluň köp bolup biler, ýöne bulaňky ýaly abraýyň bolup bilmez. Sebäbi bular halkyň söýgüsini gazanan sportlar. Düşünýäňmi gardaşym? Gardaşym nerwa degme-de, nerwi ýaman. Ýürek agyrýa uruşmak bolmaýa düşündiňmi. Nälo limited limitediňden aýlanaýyn. Bular üýşüp bir fabrika açsaňyzam meň yzymdan ýetip bilmersiňiz zat diýip. Bir zat aýdaýyn men saňa limited. Bular ýeke ýeke neme goýbereňde saklap bolanogow bularow. Elde aýakda duranoklar. Satyn alan ýaly bula tikto görmeýeňmi bular üýşseler sen ýitik gidýeň arada sen bulaň arasyndan ýitik gidýeň tapylmaýaň limitediňem ýitik gidýe özüňem şoň üçin menden saňa maslahat bulaň arasyna goşulma ýaşasyn begenc sport bagtyýar shop jeýhun style kerim Kerim sport, Emin sport ýaşasyn öz halkymyza hyzmaty degýän oglanlarymyz ýaşasyn. Onnoňam ýene bir zatda Kerim sport näme näme edip ýöne adyny tutýaňa eý taksistleri gürrüňini edýä kakaň taksistleri Kerim sportdan pylança manada Eşik aldymy gapdalynda bir bir näme üç kilolik soda berdi diýip begenip gürrüňini edýäle-e. Şojagaçda adam adamlaň ýüzünde ýylgyryş düz näme edýä, döredýä. Limited-iňden aýlanaýyn, ilki şo zatlara üns ber. Limited, habarlaşýas. Ine tüweleme bir baýagyň maslahaty. Dostum men saňa şeýle ýüzlenesim gelýär-a. Bilgin sport, Bagtyýar shop, Myrat sport, Kerim sport, garaz hemmesi biziň öz söwda barlamyz tüweleme hakykatdan hem türkmenlere hyzmat edýän oglanlar şular. Dawalaşsalaram, konkurent bolsalaram, näme diýselerem Hakykatdan hem halka hyzmat edýän oglanlar. Meselem häzir ýüz sany oglany bar bolsa, ýüz sany oglany saklap sorasaň, diňe şolaryň esikleridir. Sen hawa, aňyrda kän ýyldyzlary geýindirdim diýýäň, boksýorlary, ýa ýaňky UFC-iň çempionlaryny geýdirdim diýýäň. Dogry, sen hem türkmenleri daşary ýurtda tanadypsyň, sag bol. Ýöne indi gazanypsyň, sen şu Begensporda berýän Maslahatyň bar. Zawod açýas. Bu näme söwdagarlara. Zawod aç diýýäň. Gel-le senem şonça puluň bolsa gel-le senem aç-da. Senem halkymyza goşandy-da. Ine şu mahat bizde-de bar-a Mebata diýdi. Ýeňiş diýdi. Gara şonlar özümizde önýän zatlar. Gel-le senem öz brendiňi bärde tanat. Indi aňyrda-da goý ýöresin bärde-de tanat. Şoň üçin näme. Biziň-ä öz söwdagarlarymyz özümizde bolýar, Hudaýa şükür, gaty gowy. Şoň üçin näme diýeýin, agam seňem janyň sag bolsun. Bu ýöne meň pikirim, hiç kime bir duşmançylygym ýokdur, janyňyz sag bolsun.